we burnuny çaýkap ýuwmaklygy we ondan soňramda bedeniniň hemme ýerine suw ýetirmekligi. Şu üç däne parzy bar. Ýagny agyny çaýkamak we burnuny çaýkamak we bedeniniň hemme ýerine suw ýetirmek. Şol agy çaýkamaklygyň gürrüňinde indi agzynda bir edafa bir nohutdan olakorak zat bolup etegine suw ýetirmese, ýa ondan kiçiňräk bolup etegine suw ýetirmese, ýa burnuny häkaza şonjurak bir zat ýabyşyp duran bolsa, bedenine de bir zat ýabyşypda suw ýetmedik bolsa, şula gosly dogur bolmaýa. Emma agyz bilen burny çaýkamaklyk wuzuň hakynda sünnetlerden boldy. Emma gusulda ol farzlardan boldy. Ýagny bir adam agzyny çaýkaman bolsa, burnuny çaýkaman bolsa, bedeniniň hemme ýerine suw ýetirse-de, gusly bitenok, namaz okyp bilmeýär. Indi şuma soraşylýar, diş doldurmak dogrumy, dogry dämi diýip. Diş doldurmak Hanefi mezhepde dogry dä diýip aýtýan adamlara görä, Çon şoň gosly tekmil bolmaýar. Çon gosl edeňde agzyňy kamyl çaýkamaly, oňyndan dişiň-de şol görnüp duran ýeri zahyrabeden, adamyň görnüp duran bedeni eýni şu ýüz ýaly ýer bolup haýlanýar gosluň hakynda. Oňyndan ol oýulyp uranda şu oýugy-da bedeniniň görnügi bolýar, ýagny zahyry beden diýilýär oňa, şol bolup urýar. Pes şony gelip bir zat üsüni basapda etegine suw ýetmese, suw ýetirmese, şol gusly kamyl bitmeýär diýip aýtýar. Gus ýaňky diş doldurmak dogry däl diýen adamla, ulamala Şuny aýtýar, şu delil bilen dogry dädýärler Hanefi mezhepdäkiler. Emma birneçe Hanefi mezheplerden ulamalar ola dogry diýä, olaň dogry diýýäni muny kabul etýärler, ýöne ola ozur bolýar diýä. Ýani diýişi, sen ýa arasyny çekmeli bolýaň, ýogamda agyrýa, pes soň dermany doldurmak şu derekli dogry diýä. Ýöne Türkmen ulamala köplenji diş doldurmaklygy şol gosul dogry bolmaýa diýip dogur sanap bilmeýärler dogry edip bilmeýärler ony. Ondan soňra bedeniňde hemme ýerine suw ýetirmek aýtdyk. Eger şol balyň gabygy ýaljakda kişijik balyň gabygy ýaljakda bir ýeri boş galasa ýer imanjany ýuwulmany suw ýetmäni. Meselen bir ýeri reň urýamyşdyk ýa çeti urýamyşdyk. Şu dada ýetmän galsa şol gusly dogur bolmaýar. Hatda ignäň ujy ýaljakda gury ýer galsa, şol goşgy dogur bolmaýar. Ondan soňram bir meselen gulaň deşigi ýaljak suw ýetmese gulaň deşigine ýa göbeň içine ýemilip ol ýetjekkä bolsa bir-birini ýabyşyp ýa he wara agzyňy gözüň ýemip suw ýetmese eteklerine şol ýetmeli ýerlerine gözüň içine suw ýetirmek gerek däl. Ýa gulaňa ol içine suw ýetirmek gerek däl. Şol kaňşyly burnuň kaňşylogyna çenli, gözüňde kirpikler bilen bile ýetmeli. Dodagyň içine hemme ýerine ýetmeli, şony gaty ýymyp, suw ýetmese dogry-da şo derekli, gulagy deşik bolan ady heleýle, hökmän şol halkasyny oýnatmaly tä goşladyp dukaga. Ýa adam, ýa parh etme, ýa maşgala-da şol suwa çytuka göbeginiň içini oýnamaly, suw içine ýeter ýalak. Ondan soňram ýene-de şol ýuwmaly parz bolup duran bedeniň hemmesi ýedik, şo bedende saç bar. Indi şo saçyň olakony bolýa, kişigi bolýa. Indi saç ýok bolan adam, ol hemme ýerine suw ýetipdi. Sakgaly gury bolan adam hemme ýerine suw ýetirmeli. Murty kän bolan adamda şeýle, ýa başy ýerinde adasynda, emma saçyň iki gurruňy bar. Maşgalalaň saçy bar we erki adamlaň saç olakon bolsa, şol saç

Gusl özüne wajyp bolmadan ewünçäk örülen bolmaly. Gusl wajyp bolupdyr. Meselen, är heleý ýakynlaşandan soňra hem saçyny ören bolsa heleý, ol saçyny çözmeli-de, saçynyň hemme ýerine suw ýetirmeli. Gusl özüne wajyp bolmadan ewünçäk bir heleý Hatyn şol saçyny örüp goýan bolsa, örügini açmak gerek däl. Faga şoň düýbüne, saçyny kellesinden gögeren ýerine awkalap suw ýetirse, boldy şo, gusly bitdi. Emma erki adam saçy olakom bolupda, örügli bolsa ol hökmän örügini açmaly-da, saçyny külden ýuwmak boýnuna parz bolýar. Ondan soňram saç örügsiz bolsa heleýiňki-de, erki adamyňky-da fark etmeýär, bi hemme saçlaryny, sallanyp duran saçlaryny-da hemmesini awkalap suw ýetirmek lazym, parz, ýogsam parz bitmeýär, bir gylla gury galasa. Ondan soňram ýüzüne ýa meselen dyrnaklaryna ýa meselen saçlaryna reňk çalynýar. Şo reňk eger etegine suw ýetirmeýän bolsa, Çesip ýalak etegine suw ýetirmeýän bolsa, şolaň gosullary dogurdy. Hökmän şolary aýyrmaly. Şol reňkleri, şol zatlary ki etegine suw geçirmeýän bolsa, ýene-de gaýtalýan, emma bedenine ýag çalypdyr, ýa hine çalypdyr, myň işgäli ýok. Ýa üsti gum bolupdyr, o gum-da suw geçirýä. Bula işgäli ýok, gusly bitýä. Emma reňk bolan halatyndaky, o-da aňyrsyna suw geçirmeýän bolsa, şo reňgi çe saçy bolsun, çe gözi bolsun, çe elleri bolsun, şolardan aýryp, ondan soňram gusl etmeli, ýogsam gusly bitmeýär. Bu-la guslyň parzlary hökmän gerek, şularyň biri bolmasa, gusl dogry bolmaýar. Indi guslyň sünnetleri bar. Äwwelkisi niýet.

Tut, suwa düşüp bolandan sonra aýagyňy ýuwmaly. Emma bir daşyň üstünde şumatky banýele ýalakda, hammamla ýalakky suw akarýan suw bolýan bolsa, durmaýan bolsa, onda ýuwanyň işgäri ýok, ýuwamaly aýagyňy, täret kylanda. Şo täret bilende namaz okybermeli, soňra ýamaşap namazdan çüri täret kyljak bolup durmaly. Ol emmanyň ýalaňaç bolsa täret kylmak dogrumy diýýär, hawa, o dogry. Ol gürrüňi bar-da, başga jüre düşünilýär-le, ol dogry işgäli ýok. Ondan soňram suw dökmeli üsüňden. Şu edin işleň çon agzyň çaýkaýdyň, ço täret gylaňda şoň özi bolýa. Ýöne ýene-de suwa çyp dukaňda agzyň burnuň çaýkasaň bu-da işgäli ýok, o-da gawy. Indi şol suw guýjak bolaňda üç uç guýýaň. Ýani üç tarap emmanyňa suw ýetirmeli sen. Hemme ýeriňe. Eger indi şol suwy guýmany bir akaryň içine ýa-da bir ulakan derýaň, derýaçaň içine sen özüň çümdürip goýberseň üç tarap çümdüň, boldy. Bu bilen-de ýaňky guslyň bitdigi bolýar. Bu bir menek şoň içinde dur, ýaňky akar suwuň içine içine çüm akam çyksa, şu-da gusly bitdigi bolýar. Indi sen baniýede ýa hammamda suwa çyşjak bolsaň, şonda Üstüňden suw guýýaň. Näzire suw guýýaň? Äwwel kelläňden suw guýýaň. Üç tarap suw guýýaň, çekýäň eliňi hemme ýeriňe. Şu eliň çekmekligiň özi-de, o-da sünnet. Eliň çekip gury galjak däldi. Ondan soňra sagyňdan guýýaň. Ondan soňra çepiňden guýýaň. Şi iň gowusy guýmaklygynyň. Ýene-de bir guýmaklyk bar. Awwel sagyňdan guýýaň. Ondan soňra kelläňe guýýaň, ondan soňra soluňa guýýaň. Bu-da bir ýoly. Ýene-de bir ýoly, sagyňda oň guýýaň, soluňa guýýaň, ondan sonra kelläňe guýýaň. Şi awginki awwelki aýdanymyz iň gawy, sogapyrrak ýyly. Ondan sonra ikilenji, ondan sonra üçülenji, üçüsi-de dogry şulaň. Sen guslyň bitdi hemmesinde. Ýöne ol sogaby mümmeräk, oňki kärräk, oňki azrak, hemmesi bilen pardy bitdigi bolýar. Ondan soňram Şol, ýaňky aýtdyk, şol guslyň öwünden täret kyldyň, şo täret bilen-de näçe namaz okydyň, okybermeli, hiç işgäli ýok. Indi guslyň adaplary bar, ýagny etseň sogaplary eýni şo wuzuňky ýalak. Ýöne şol guslda fakat Mekgä garşyn bakmaly däl sen. Mekruh o. Kybla garşyn Şony sen onda ýalaňaç bolmaly bolýaň. Pes şol biedebana bolýa. Üstüňe bir zat örtüp suwa düşseň ol beter gawy diýe. Sogaply. Bir de şu suwa düşeňde hiç kim ýanyňda bolmaly, daşyňda ýeke özüň bolmaly. Ýani hiç kim görmeýän ýerinde suwa düşmeli. Şu mat hammamla baniýala gawy. Ondan sonra mon meselen dogasy ýok. Ýöne ýaňky ýalak niýet etýäň, şony men arasala diýip. Şol. Ondan sonra töködeňden sonra bir iki rekat namaz okuymak beter sogaply. Gusl edip tökedeňden soňra. Indi birnäçe gusulla bar sünnet. Öwünden aýdypdyk. Iki aýt namazyň çüri sen gitmäkäň, şonda gusl edip gitseň, suwa düşüp gitseň, bu sogaply, beter sogaply. Şonda sen kän adamlaryň ýanyna barýaň, üsti başyň portyp durmasa gawy. Ýa jymgydan çüri gitjek bolup durkaň, munda-da gusl etmek, suwa düşmek sünnet edip goýupdyr. Biziň Pygambarymyz sallallahu aleýhi we sellem, Ýa ihram hajydan çüri ihrama baglaňda, şonda-da gusl etmek sünnet. Arafa dagdan çüri şol Gurban aýynyň dokuzynjy güni çykýarlar hajylar, şondan çüri-de gusl etmek, suwa düşmek sünnet. Indi jymgy gün her jymgyda suwa düşmek pes musulmanlara sünnet boldy. Beýle bir biziň dinimiz gözläpdir ki, şol üsüň arassalamaklyk bir imanyň, bir dinimiziň bir jumlasy bir bölegi bolup dur. Emma suwa düşmesizlik gawude. Eger meselen dyrnak zadyň 40 günläp almasaň, şoň imam bolmaklygy mekruh diýe. Şeýle biziň dinimiz özümize üns beripdir ki, jan sagatlygymy hökmän gözläp durmaly. Ondan soň Gusl özüne wajyp bolan adamlar gusl etmeden öwünçä ýa aýbaş görüpdi ýa oglany bolup gan görüpdi ýa junup bolupdyr. Şonda garaz özüne gusl wajyp bolupdyr. Şular Kuran okyp bilmeýär. Kuran okymaklygy haram şula etmeli däl. Kurany elle girip bilmeýärler. Mesjide girip bilmeýärler. Mesjidiň içi çon baýy tahyr bolmaly. Beýtullaň daşyna tawaf edip bilmeýärler. Emma Kurany gözde biri okyp durka şoň gapdalyndan eşitmekligiň hiç işgäli ýok. Muny eşidibermeli, gözläbermeli. Hatda şol aýbaş görüp duran heleýle ýa nifas görüp duran hatylla şolar her namaza bir üst başyny ýuwup täret kylyp bir namazyň üstünde oturyp tesbih sanasa diýä Oň sogaby ini şehide berlen sogap ýaly sogap berler diýýär. Namaz okymaklygy dogry däl, olaň haram. Ýöne tesbi sanamaklygynyň hiç işgäli ýok. Kitaplarymyzda şon jüre gelýär biziň. Ondan soňra kişijik oglana seň tärediň ýok, eliň nämä degendir diýip, Kurany bermän durmaly, bermeli, hiç işgäli ýok. Mekruh däl oňa Kuran bermek. Şon on Kurany bermän saklasaň, ol Kurandan gaçjak diýýär. Oňa öwredip durmaly onam. Ähkamda bir gusluň gürrüňi bar, meselem, bir maşgalaň kellesi agyrýar, kellesine suw degirip bilmeýär. Şonuň kellesine suw degirse, bir uzry bar, kellesine suw degirse, ol dümjek, he, ora kän hapalan, ýaňky merizligi gatylanjak bolsa, oňa kellesine suw degirmek gerekkä, başga ýerine suw degirmeli-dä. Ýa meselem, külden suw degirmek uzry bolsa, taýammum edamaly. Eger merilligi beter gaty bolsa, hiç emmanjana suw degirmänläg bolsa. Ýöne bir heleý hatyn kellesine suw degirip bilmeýär, baş adalaryna degirýär. Indi şonda öz ärinden özüni menk etmeli. Ýanyma gel düşege gel diýende, ýok, gelip biljekkä diýmeli. Kellesini ýuwmanjak, başy ýerini ýuwubermeli. Indi biziň şerigatymyz şeý diýýär. Meselem, Haşyýet Tahtawyda şuny şeý diýip aýtýar. Indi elhamdülillah Bejelese-de, gosluň gürrüňlerini tökedik goýduk. Indi näme-näme suwlar bilen täret kylmaly, haýsy suwlar gawy, nejisler näme-näme, nejasat hafifa, nejasat galyza, agyr nejasat, ýeňil nejasat bolup duran zatlary inşallah indiki gezek aýdyp eşitdireris. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.